Dem baş guhdarên hêja û delal guhdarên radyo dengê zelal di xeleka ku nû de ji bernamê xwedî xêr. Îro di vê xelekê de em ê çîroka malbatekê Ku piştî semyanê wê çû ser dilovaniya xwe, ev malbat perîşan bûn. Bavê van zarokan li hingê komarê bû di Sêxolan de ya Kemal Irsam û ji ber navdariya wî xelkê bajarê Dirbêsiyê ev malbat bi tenê nehiştin û ji alîkariyê bê par neman. Te şeş zarok in û tev min heft e. Çar keçik in û du lawik. Bavê wan çûyî rehmetê û sê salî wî çûyî rehmetê. Xweşiyayî celta bû, ji nûşkê lê xist. Rehet bû, tiştek pêv tune bû. Dê bi nigê xwe çû cem textor û venegeriya. Xwedê karî wî, ewla wî hemaliya pembû wan dikir. Vê dawiyê nadî vekir nema kar dikir.

Xaltikê zarokê de dirin medresê. Erê bixwedê lawkêm der medresê di keçik jî wê dixwînin yek heft yek şeş. E lawkê min ê di biçûçik. E sefa di duwayû. Ê din ê mezin jî nexweş. Nexweşî pê re ji biçûkaniyayî heya emrî sê me hebû jî tiştek pêv tine bû. Jê pêv Nexweşî lê derket û heya ana hîn û lolî. Nexweşiyayê çi ye? Xwedê jêr dibêjin da el fuqah. Zaçî ev jî. Wek peqal canî derdikeve. Yê tu çawa tu wî bi dibe ser textor tu ana wî dibe birî misteşfakê. Xwedê na wela hîn me ne birî. Wextê bavî sax bû ew dibir bes ana me ne birî. Wexta wî dibir wî dialican tu feyde hebû ya tune? Xwedê na. O mawa xo bû çi çilo me di bir ûro bû. Kiş dermanê sor di da yek terşî û ev şerabê qewetî. To ji wan nabêjin çi wê rehet bibe rehet nabe. Divê heya mezin bibe belkî baş bibe. Xwedê derman ça jêr lazim dibe. Erê wala derman wilo wek te dî melhem bên dermanê sor be ev kiş jêr lazim dibe. Xwedê wed'ê me te'ban e. Xwedê ji alî wed' de gelekî te'ban im. Nikarin şêjêr bikirin. Ana kes li vê de li malê kar nakin ne tu ne kes? Na wele kesek nakin na wele kes kar nakin. Ê bi xwedê ma ka zar bikim çûçik in û ka zî çi karî bikim zî wan xwedî bikim yanî karê wek emrê min ka ma zî çi bikim. Ê bi xwedê ge yanî ji min re çîk dibê ji wan re dikerim ge bi dest min dikevê ez dikerim. û goxta bi dest min nekeve yanî nikarim wek xelkê bikim eh wela ez nikarim yanî li gor taqeta xwe ji wan re tiştê bi dest min bi derdkevin ji wan tînim û ji alî wede de wela gelekî jî yanî wedeyê me teban e yanî anka ku wedeyê me ne wilo baya ehlê min kişt çûbûn biranê min kişt çûn tirkî ê min ez jî ji xwe re biçû ma li vê derka wedeyê min ez bêhma ma rû bi rû biqe diçê tirik ez bi çol ma çola diherim.

Kişî fehm dike be sema lor xwe dinarin li hevalê xwe dinarin dar ew çik ew jaliyê dinarim ez dixwe her na wala feqîr bilake zarokeyim kişa feqîrtir zarokeyim wala dixwazin ge wek ji xwe wek xeyrî xwe bin bes yanî imkaniyetê me zehmet tune ye. Li gel hebûna zarokekî nexweş di malê de rewş dijwartir dibe û çiqas xelkê bajar alîkariya vê malbatê bikin lê dîsa jî ew ê kêmaniyê wan pir bin.

Mazot ana hîn mine kerî boriyê sobê yanî lazim ez qey çend rojê dinê bice min de dinya. Ed vê sobê ji wan dînim. Ev kêmaniyê me yû wallah. Xwedê Teala heyê ez zayî bes yanî va ez zaroke xwe li cem wan im Xwedê Teala jî yanî Li gor çika me xwe di Teala dimeşîn. Yanî hêdî hêdî ez xwe dimeşînim. Yanî tişt nigê gijmir lazim bi ne derûrî bi ez nakir. Gi derûrî bi ez yanî li gor taqeta xwe stînim. Gi tine bi gê tine bi pir çi ne lazim bi ez nakir. Wek çi yanî wek zarokêm çek na bixwazin ez nakir. Weka em beradê ez bêjim an ez mesrûfa zarokê xwe beradê bidim ez wê wê wilo bimînin ez beradê nayim. Wala gelek tişt yanî ma timî jirga çûyî zehmet dilcemê ez me re hema dina re eşet û mesulî zehmet wala hema ez kizanim pîs zehmet erê wala piştî çû rehmetê yanî tiş nedixwestin kêmanî bûn yanî bi dest me bi dernedkete ji wan re bînim dixwestin ji xwe re bibin wek hevalê xwe tinebû wî ji alî bavê xwe jî dixwestin yanî bavê wan jî hebû wek xeyrî wan hebû

Mesrûf giran e, bes ma wê ça bikin yani. Bavê me tine yê, eyşe ser me zehmet e. Yani em jî newe xeyrî xwe nê. Kişik yani xwedî bavê. Elhamdulillah xwedê bavê wan ser serê wan kêm neke her kes. Bes yani ev jî kêmaniya me yê. Ana wexta bavê te çû rehmetê tu çend salî bû? Emrê me çardeh sal bû. Vay çar salî wî çêbûye.

Wala yanî me re erê min dişexulin wan disînin bes wala yanî em bikin nekin nayê hevdû ev e, mesrufa giran e û eyşet buha yanî gelkî zehmet e û xelat gişik buha bûn tu berê xwe dide kû de xela ra bûye ne tu karine xazekê bîne tu nikari ne e, yanî

Ew destê wan gelekî li alî me vekirî bi Xwedê. Erê yanî anka ji alî wilo jî di me nehiştin bi tenê û bi pî bi pî bi me re bûn. Yanî gelkî berdilê me dan. Yanî ji alî wilo jî di na karî wî xedirandin û wî yanî anka ew jî pir bi nav deng bû di nav wan de û giştik yanî xedirê wî digirin û mazetayî dikin û heta niha jî wek sax yanî me yanî nehiştin em bihesesin gi bavê me wefat bûye.

ku ji xinêzî û feqîriyê bêpar nemane, helbet ew ê hêviya wa ya herî mezin ew be ku parêkî nan bi rihetî bixwin. Hêviyê min li vê dinyayê ez dixwazim zarokên xwe mezin bikim û kiş bi serbilindayî û bi sermezinayî ziwan mezin bikim û keçik bin, keçik ji xwe re. Mezin bibim ê karin ser nesîbê xwe ka çi nesîbê wan bes hêviya min ke ez wan bi xêr û silametê mezin bikim û ez wan bi serî bikim erê wela ev Hêviya me dinyayê çi ye gica min ser serê me be. Ez xwazim xwendina xwe ez bikemilînim ji ber ku ez xwendina xwe bikemilînim wê çaxê ez ê karibim alîkarîkê bi wan re bikim ez bihêlim ku bavê min serî ji ber min bilind be û tu derbî yanî li alî me dilî wî ne li alî me bike. Guhdarên hêja û delal, guhdarên radyo dengê zelal. Çîroka me îro bi dawî hat. Em jî hêvîdar in ku xweziyên vê malbatê bi cih bên. Em jî hêvîdar in ku xweziyên vê malbatê bi cih bên û alîkariyeke bêhtir ji xelkê bajar bi dest xînin da ku zarokên wan xwendina xwe berdewam bikin û em bi vî awayî digihêjin dawiya bernamê Xwedî Xêr. Li benda min bin ez Hemrîn Mele Seîd.